li qiegħda fostkom. B'sens ta' ferħ li ġej mill-fatt li tħares lejn dan il-grupp mill-isbaħ ta' żgħażagħ u tfal flimkien mill-ewwel tħoss li hawnhekk f'dal-post qed isir ħafna ġid. Nisma' lill-group leader jitkellem fuq l-ammont ta' voluntiera li qegħdin jaħdmu qatigħ biex jagħmlu dan ix-xogħol sħiwi mat-tfal u ż-żgħażagħ. Dak għajtini sens ta' ferħ li laqqas nista' nfissru bil-kliem. Imma mbagħad is-sens ta' ferħ ukoll huwa marbut mal-fatt li meta għandek għaqda li tkun għalqet mitt sena. Dan ifisser li din hija għaqda li l-għeruq tagħha saru fondi ħafna fil-komunitajiet tal-Kottonera. U allura dan ukoll irid iferraħna għax dan ifisser li matul din mitt sena min jaf kemm kemm il-mitt tifel u tifla għaddew minn din minn dan il-ħabb għax jiena ngħidlu ħabb ta' tagħlim informali biex jingħataw l-abbiltajiet soċjali u ħiliet oħrajn ħalli meta forsi ħallew ukoll dan il-ħabb ta' tagħlim informali daħlu fil-komunità tagħhom bħala rġiel u nisa ta' sustanza biex jagħmlu d-differenza. U naħseb li jekk ikolli niddiskrivi l-iskawts jiena, irrid niddiskrivihom bħala l-moviment tas-sustanza tal-pedament li fuqu li fuqhom jistrieħu l-komunitajiet tagħna. L-iskawt leader kien qed jitkellem fuq Il-passat li ċċelebrajtu ħafna, il-passat, il-mumenti sbieħ, passat fond twil mit sena mhumiex sena imma huma ħafna u wkoll il-preżent. U jiena xtaqt nitkellem ftit ukoll fuq il-futur tal-iskawts f'pajjiżna. Semmejt ukoll x'qalu l-movement internazzjonali to create a better world, hux veru? Jekk qed ngħid eżatt. U naħseb li dan huwa l-futur tal-Scout Movement f'pajjiżna li rridu naħdmu biex nibnu dinja aħjar. U mhux qed inkunu ambizzjużi. M'aħniex ambizzjużi meta ngħidu li rridu naħdmu biex nibnu dinja aħjar. Għax id-dinja hija magħmula minn pajjiżi differenti u li kull wieħed u waħda minna rridu nikkontribwixxu għal dinja sħiħa. U rridu nibdew minna stess, minn pajjiżna biex ninaqdu ma' pajjiżi oħrajn. U jekk hemm valuri li dejjem ħaddnu l-iskawts, dak tar-rispett, naħseb l-ewwel wieħed, dak tas-solidarjetà, dak tal-ħbiberija, dak tal-inklużjoni. Dawn jorbtu mill-iktar mod intrinsiku ma' dak li l-Ġnus Magħquda, fl-2015 permezz tal-mexxejja tad-dinja meta ddeċidew li jagħmlu aġenda bil-għan li jagħmlu d-dinja aħjar, Aġenda 2030, bil-miri għall-iżvilupp sostenibbli. li huma msejsa dawn il-miri proprju fuq dawn il-valuri, proprju fuq dan l-ethos li dejjem mexxa lill-moviment tal-iskawts f'pajjiżna u fid-dinja. U allura jiena inħoss li l-futur tal-iskawts irid ikun marbut mal-miri għall-iżvilupp sostenibbli. il-parteċipazzjoni, il-kontribut li l-iskawts, it-tfal u ż-żgħażagħ li jitrawmu fuq il-ħtieġa li jkunu solidali, li jirrispettaw, li jagħtu d-dinjità, li jkunu inklussivi, dak huwa l-qofol li fuqu jekk irridu dinja li tkun li jkollha li tħaddan il-paċi, li tħaddan il-prosperità li fuqu trid tinbena. U allura aħna li aħna parti mid-dinja hekk ukoll irridu naħdmu biex f'pajjiżna ikollna s-solidarjetà, ikollna r-rispett lejn xulxin, ikollna d-dinjità, Ikollna tassew soċjetà li tkun inklussiva, li tkun ġusta, li tkun ugwali. U jiena ndur fuqkom, għeżież tfal u żgħażagħ. Intkom li għażiltu dal-moviment tal-iskawts, probabbilment gwidati wkoll mill-ġenituri tagħkom, irrid nifirħilkom. Għaliex fuqkom irridu nkomplu nibnu Malta tagħna. Intkom tridu tiggwidawna, tridu tiggwidaw il-komunitajiet tagħkom, il-komunitajiet fejn tgħixu, billi tħarsu 'l quddiem u ma tħossukom qatt li qed tkunu ambizzjużi meta tgħidu li tridu taħdmu biex tagħmlu dinja aħjar, għax Malta tagħna hija parti minn din id-dinja. U rridu nibdew minn xi mkien, u rridu nibdew minn Malta tagħna. Jien hekk hemm xi ħaġa oħra li taffaxxinani dwar l-iskawts hija s-sens ta' parteċipazzjoni tagħkom għeżież tfal. Li tipparteċipaw. Li joħolqulkom opportunitajiet ta' spazji li huma safe fejn intkom tħossukom liberi u ħielsa li tistgħu titkellmu bl-aktar mod frank. Xi ħaġa li fuqha rridu nkomplu nibnu f'pajjiżna. U forsi hawnhekk f'dal-mument, meta għaddejjin ukoll minn kampanja elettorali f'dan il-pajjiż, nista' nieħu l-opportunità u nappella lill-politiċi tagħna biex it-tfal ma jiġux użati fil-komunikazzjoni tal-messaġġ politiku. Dan l-aħħar ġimgħat, il-Kunsill tat-Tfal u l-Kunsill taż-Żgħażagħ fi ħdan il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà kienu qegħdin jiddiskutu dan il-fatt u qalu u qalulna hekk, u se nikkwota eżatt, qalulna hekk fil-konfront tal-użu tat-tfal fil-komunikazzjoni tal-messaġġ politiku. qalulna tużawx wiċċna, tużawx wiċċna. Użaw moħħna. Jekk tridu wiċċna, ħudu moħħna. Isimgħu leħinna u x'għandna xi ngħidu. Użaw, użawna mingħajr qed tużawniex mingħajr ma tgħid ma tħalluna ngħidu tagħna. U hawnhekk allura jien nappella, u nappella lill-kbar tal-Iskout Movement biex tkomplu tgħinu ħalli lit-tfal tagħna nrawmuhom u ngħallmuhom x'inhuma d-drittijiet tagħhom u x'inhuma r-responsabbiltajiet tagħhom. Ħalli permezz tagħhom nedukaw ukoll il-familji tagħna, il-komunitajiet tagħna u l-awtoritajiet tagħna li t-tfal għandhom dritt jinstemgħu, huma drittijiet umani, hija parti mill-Konvenzjoni intrinsika tal-Ġus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal, fejn it-tfal għandhom ikunu kkonsultati u mhux użati. Jiena nawgura lil dan il-moviment mitt sena oħra ta' ħidma sfiqa, mitt sena oħra ta' ħidma biex pajjiżna, l-komunitajiet tagħna jkomplu jissaħħu f'żgħażagħ li jkunu attivisti tal-paċi, li jkunu attivisti tal-bidliet li jkollna bżonn minn żmien għal żmien, li jkunu attivisti tas-sewwa ħalli għada, jekk Alla jrid, ikollna tassew mexxejja ta' pajjiżna, aħna meta mbagħad nirtiraw, ikollna mexxejja ta' pajjiżna li jkunu mexxejja responsabbli li jassiguraw li pajjiżna jibqa' jgħix fil-paċi u jibqa' jgħix fil-prosperità. Nawguralkom minn qalbi, inħossni tassew kburija bikom u nixtieqilkom kull suċċess fil-ħidma kbira li qed twettqu b'risq it-tfal u ż-żgħażagħ f'pajjiżna. Grazzi.
Grazie eccellenza vera